mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau
ndi khou livhuwa a tshi kha ḓi vha madekwana avhuḓi kha belrani news wo tevhela news weekly quarter reports na mpho felicia mudau sanga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o to ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha vhembe hune ri vha ri tshi khou lavhelesa musina makhado collins tshavhane khathihi na thulamela Kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wa Ramiswaswo Livhoni Maḓadzhi a ḓivhiwa nga dzina ḽa SABC Livhu. O ḓi vhonadza phanḓa ha khothe khulwane ya Ṱhohoyanḓou ine khotsi ḽa Waterfall vhegeni yo fhiraho. Mahumbulelwa ndi ane o kha ḓivha o lindela u ṋetshedzwa tshigwevho tshawe nga murahu musi o wonwa mulandu kana u tenda mulandu kha milandu mivhili ya vhufhura. Kha iyo milandu, hu khou katula mulandu wa zwiporimiwa wo lovha khathihi na mulandu wa u ita mbilo ya masheleni a mbulungano a ndindakhombo kha iṅwe ya dzibannga khulwanesa fhano Afrika Tshipembe. Zwino ri tshi lavhelesa uyu mulandu, muhaṱuli Vho Ṱhogomela Nicochin Tshidada vho sumbedzisa uri vho wana luṅwalo u bva kha maḽoyara a Motaung Tshipisa Attorneys, vhane vha vha maḽoyara e a vho tholiwa nga muhumbulelwa vha khou sumbedzisa zwori muhumbulelwa Vho Livhoni Maḓadzhe o vha pandela u bva zwino a vha tsha vha maḽoyara avho. Zwino zwo ralo zwi khou tou sumbedzisa zwori muhumbulelwa u khou ḓo dovha hafhu u thola Ṋeguta Attorneys sa vhone maḽoyara ane a ḓo vha tshi khou mushumela. Zwino zwo ralo. Advocate Nogota khathihi na Vho Advocate Lungwane vho vha vha tshi khou shuma fhasi ha malwara a Motaung Tshipisa Attorneys. Zwi fana na musi muhumbulelwa a Vho Livhoni Maḓadzhe vha si na vhaimeleli. Zwine zwo ralo, muhumbulelwa o mbo ḓi humbela tshifhinga afho khothe. uri a kone u amba na vhaimeleli vhawe. Zwino nga murahu musi muhumbulelwa o no ṋewa itsho tshikhala tsha vha khou ṱoḓa tshone, Murena vho dovha hafhu u sumbedzisa zwa uri vho vha vha meeting kana vho vha vha muṱanganoni na maḽoyara a muhumbulelwa hune vha khou sumbedza zwa uri vha ḓo balelwa u isa phanḓa na u imelela muhumbulelwa vhunga muhumbulelwa a khou sumbedzisa zwa uri ha tshena masheleni. Izwo zwo ralo Murena vho dovha hafhu vha imisa muhumbulelwa phanḓa ha khothe. uri ene muṋe a tou ḓiambela uri uri nga ngoho ha tshena masheleni na u bva hafhunoni muhumbulelwa o mbo ḓi tenda na zwenezwo zwo ralo ndi afho murena vha tshi ṋea muhumbulelwa tshikhala kha application ine o vha a khou ṱoḓa u ita yone hune kha application heneyo muhumbulelwa livhani maḓadzhe o vha a tshi khou humbela murena uri vha mu bvise nga warning nga ndavha ya uri u khou sumbedzisa zwori ndi maḓuvha a fumi na ṱhanu musi o valeliwa

Nda tea u dzhia heyi tsheo ya uri vha vhe vho ima nga nṱhani ha uri ndo guma ndi tshi khou vhonala phanḓa ha heyi khothe sa muthu ane u khou player dzi delay tactics kana muthu ane ha khou ṱoḓa u gwevhiwa. The worst part ndi ya uri kha mulandu une ra khou amba nga hawo ndi mulandu une ndo no u tenda. Musi ndi tshi tenda hoyu mulandu ndo vha ndi na hope ya uri process ya mulayo a i nga khakhisiwi. na vhaimeleli vhanga musi vha tshi khou ḓa nga vhavhili, ndo vha ndi tshi khou hupfa uri na ḓuvha na ḽithihi thi nga ḓo pfa muṅwe muimeleli a tshi ri u khou hoṱola, wa vhuvhili u ḓo take over. Ndo vha ndi tshi khou tou ri, Please, nga zwanḓa zwivhili, tshiimo a si tshavhuḓi hangei ni maṱatshe. Ndo ri ndi tshi swika, ndo vha ndi khou ṱoḓa medication une nda u shumisa wa maṱo, vha sumbedzisa uri medication hoyo a ri nawo. It's either ni vhe ni na court order ine ya ḓo tendela riṋe uri ri ni ise Elima ni yo vhonana na dokotela waṋu. Ndi tshi khou amba zwa zwino heḽi ḽiṱo ḽanga ḽa left. ndo no thoma u luza sight na 15 days ndi sa khou dzhia medication tshiṅwe Ri khunyeledza mulandu uyu ngo lavhelesa uri tsengo iyi ndi ine yo pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa rathi phando gidi mbili fumbili rathi. Afho ndi hune muhumbulelwa u ḓo vha a tshi khou ḓo vhudza khothe uri o fhedzisela o wana vhaṅwe vhaimeleli na kharali zwo bala o tsivhudzudzwa hu na maḽoyara a muvhuso ane a nga kona u mu imelela. Zwinzhi kha ri pfi musi muhaṱuli vho ṱhogomela ni khotsheni tshidada vha tshi ṱalutshedza.
Otherwise then it means your matter will have got to wait the reopening of the high court that is the 19th of January but if you are amenable I can accommodate your matter on the 6th of January.

Ri khunyeledza News Weekly Court Reports ngo lavhelesa mulandu wa muwelelwa kha tsongo ya mulandu wa bulayo ḽa we a vha muimbi wa muzika wa gospel Funani Patient Mbedzi u khou lavhelelwa u gwevhiwa nga ḽa fumi ḽa ṅwedzi wa Nyendavhusiku uno ṅwaha. Mulandu uyo ndi une wa vha khothe khulwane ya Thohoyandou ine ya khou dzula fhaḽa Waterval. Vho Funanani Patient Mbedzi vha miṅwaha ya fu-iṋa-nthihi. Vho thuntshiwa vha lovha nga tshifhinga tsha mushumo wa kereke ya mafhelo a vhege a Paseka mahoḽa fhaḽa Makonde Shaḓani. Zwa zwino ri tshi lavhelesa muhwelelwa mukala wawe vho a vha pfani Eric Mudelabo vha miṅwaha ya fuṱhanu ṱhanu beli yavho yo phumuliwa nga murahu musi vho tenda mulandu zwa zwino ri tshi khou amba vha tshiṱokisini nahone vha khou lavhelela u gwiwa nga Ḽavhuraru ḽino Nga ḽa fumi Nyendavhusiku gidimbili fumbili ṱhanu, ri tshi lavhelesa mulandu uyo, vha muṱa a vho ngo tenda u bva mulomo, u sumbedzisa zwauri vha ḓo bva mulomo nga ḓuvha ḽa tshigwevho. Ndi hone u guma ha New Swahili Court Reports. Kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa thi ri a.
Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kha u endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe, Mulaudzi Transport Service.